Salam Doktor Saparow. Biziň bu gürrüňdeşligimize razy bolup, kabul edendigiňiz üçin köp minnetdarlygymy bildirýän. Indi ilkinji soragym bolup, ilki bilen özüňizi tanamak isleýäs. Özüňiz barada biraz maglumat berip bilersiňizmi?
Meni söhbetdeşlige çagranyňyz üçin köp sag boluň, hormat edip çagyranyňyz üçin. Meň adym Baýrammyrat Saparow, Baýram Saparow. Aslym maryly, Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Sandykaçy üzümçilik Daýhan birleşiginde doguldym. Häzir, edil häzir men Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Dýuk uniwersitetinde ylmy işgär bolup işleýän. Işleýän ugrum gaty jisimleriň himiýasy, materiallar ylmy ugurlarynda işleýän. Siz Mary şäheriniň, ýagny Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabyndan diýip aýtdyňyz we şo Tagtabazar etrabyndan şu günlere çenli, şu wagtky derejäňize çenli haýsy ýollary geçendigiňizi barada aýdyp bilersiňizmi? Indi Tagtabazardan, Syndykgaçydan Amerika ýolum birnäçe tapgyrdan emele geldi. Ilki bilen oba mekdebinde bäş ýyl okadym, on dokuzynjy orta mekdebinde. Ondan soň üç ýyl Baýramaly türkmen türk mekdebinde okadym. Soňundan Aşgabada, Aşgabatda Başkent we Turgutozal türkmen türk mekdeplerinde okadym. Şeýlelik bilen iki müň birinji ýylda Turgutozal türkmen türk mekdebinden uçurym boldum. Ondan soň Orsýediň Moskwanyň döwlet uniwersiteti, Lomonosow adyndaky döwlet uniwersitetine girdim. Ol ýerde hem himiýa ugrundan okadym, gutardym. Iki müň altynjy ýylda gutaranymdan soň göni Amerika himiýa ylymlarynda doktorantura girmek üçin bärik gaýtdym. Delawer uniwersitetinde gaty jisimleriň himiýasy ugrunda himiýa ylymlarynyň doktorylyk derejesini, kandidatlyk derejesini goradym. Iki müň on birinji ýylda Ondan soň iki müň on birinji ýyldan bäri men ylmy tejribämi has hem köpeltmek üçin doktorlykdan soňky ylmy işlerimi alyp barmagy dowam etdim. Ilki bilen Tennesi ştatynyň Ouk Ridge milli laboratoriýasynda işledim üç ýyl. Ondan bäri iki ýyl bäri hem Dýuk uniwersitetinde himiýa bölüminde, himiýa fakultetinde we materiallar ylmy fakultetlerinde işläp ýörün iki ýyl bäri. Hum.
Indi şu günlere ýaňky geçen basgançaklaryňyza birhili aňsatlyk bilen ýeten ýaly edip aýtdyňyz. Indi elbetde kynçylyklar, bir çylşyrymly ýagdaýlar, wakalar hem bolandyr. Şon ýaly wakalaryňyza bolsa aýdyp bilersiňizmi? Ýagny aňsatlyk bilen bolan däldir diýip pikir edýän. Hawa elbetde bu ýollar indi men şeýle Bolup geçenleri ýatlanymda, ondan çykyp oňa giren ýaly-da, ýöne aslynda hiç wagtam durmuşda beýle bolmaýar. Käwagt näme boljagyny bileňok, käwagt her hili kynçylyklar çykýar. Obadan Baýramaly türkmen türk mekdebe gidenimde, altynjy klasda, men öň şol obadan çykybam görmedikdim. Eý, çyksaň, obaňda şunda näme bolýarka zat diýip, oba, şo döwürler ýadyma düşýär. Obada gürrüň etýärdiler. Marynyň bazarynda guşuň süýdünden başga hemme zat bar diýip, indi biziň şo Maryň bazary biziň üçin bir bir ýetip bilinmedik bir ýerdi-dä. Ýöne hakykatdan görmedik ýerlerimdi. Onsoň şuň ýaly bir hakykatdan oba oglany bolup ösdük. Soň Baýramalyda okadyk. Ýöne elbetde molumlarymyzyň uly işi boldy. Bizi adam edip ýetişdirdiler şo ýerde. Bir topar ýaryşlara gatnaşmaly boldy. Häzir men Moskwanyň döwlet uniwersitetine girmek üçin birnäçe olimpiadalara gatnaşdym, şolarda ýeňiji boldum. Bulaň hijisem aňsat bolup duraýan zat däl. Munuň üçin gijeler bilen okamaly boldy, gündizlerli okamaly boldy himiýa ugrundan olimpiadalara taýynlanmak üçin. Şolara taýynlanyp, şolara taýynlanyňdan soň ýyllar, ýyllar boýy taýynlananyň soň ýene özüň ýaly zehinli, talantly oglan-gyzlar bilen ýaryşmaly bolýar şu derejelere ýetibilmek üçin. Iň soňunda ýetip ýetenimizde dänim Talybyň güni Aňsat däl, bizem şu günlerden geçdik. Hawa, günläp-günläp kartoşka, günläp-günläp makaron iýmeli bolýar. Hawa, bu günlerem geçdik. Orsýetiň bir aýratynlygy, sowuk. Men ilkinji baran ýyllarym minus ýigrimi alty gradus bolanda meň bedenim öçermikä diýdimdä sebäbi Türkmenistanda bir güneşli ülkämiz Türkmenistan diýilýärde ýyly ýurtdan gelýäs ol sedi görenimde hakykatdan bir kynçylyk çekdim öýi küýsedim Türkmenistany küýsedim ýöne bu zatlaryň bary bolup geçdi esasan özüňe ynamyň bolmagy esasan höwesiň bolmagy bulaň baryny ýeňip geçip bolýar Doktorantura başlanyňda danym bir ylmy işe başlasaň ylmy iş hemme wagt düzüw gidenok, käwagt netijeler garaşdyň ýaly bolmaýar. Şondada özüňe ynam ýitirmeli däl. Sebäbi eliňi aşak edip özüňe ynamyňy ýitiren wagtyň onda yza dolanmak gaty kyn bolýar. Şonuň üçin hemme wagt üstünlige ynanyp, hemme wagt diňe öňe diýip nähili kynçylygam bolsa ýeňip geçdik. Hmmm.
Beh. Indi şu wagtky edýän ylmy işleriňiz barada aýtsaňyz? Indi ylmy işlerim meniň men häzirem ýaş alym hökmünde bir gaty bir uly tejribäm ýok, ýöne edil şu wagta çenli tejribämi şeýle mazmunyny gürrüň bermeli bolsa, ilki bilen men Orsýetde Moskwanyň döwlet uniwersitetinde diplom işim üçin Käbir himiki sistemalara seretdik. Bular bu sistemalar esasan termoelektriki häsiýetleri sebäpli gyzyklanylýar-da, termoelektriki materiallar diýilýär. Termoelektrik materiallary şeýle sada dilde düşündirenimde, bular şol energiýany tygşytly ulanmak üçin gerekli materiallar bolup durýarda, ýagny iki sany termoelektrik materialy bir-birine degirseň we bularyň uçlaryny üýtgeşik gyzgynlykda saklasaň, şu termoelektrik materiallarda tok emele gelýär, elektrik tok. We şeýlelik bilen ýagny gyzgynlyk tapawudyny elektrik energiýa öwrüp bolýarda. Bu bolsa köp tehnologiýada ulanyp bilinýär. Meselem, şu wagt işleýän zawod-fabrikalaryň köpüsi energiýany tygşytly ulanyp bilenok. Şolarda bir ýitýän bir köp mukdar energiýa bar, gyzgynlyk bolup, howa uçup gidýän. Şolary täzeden alyp, elektrik energiýa öwürmek üçin ulanylyp bilner. Ýa başga ýokary tehnologiýa enjamlar üçin ulanyp bilner. Onsoň şol ugurda işimi men öz doktorlyk işim üçinem dowam etdirdim. Ol ýerde materiallaryň öz içki gurluşlaryny, atom gurluşyny öwrendik. Şolaryň atom gurluşynyň elektriki, gyzgynlyk häsiýetleri, magnit häsiýetleri bularyň baryny öwrenmäge öwrendik. Öz doktorlyk işimi gutaranymdan soň men Oukridž milli laboratoriýasynda işledim. Ol ýerde esasan işimiň köp bölegi magnit materiallaryň üstünde boldy. Häzir magnit materiallary bilýän bolsaňyz köp Tehniki gurallarda, meselem, kompýuterlerde, telefonlarda şonuň bir ýady bolýar-da, sekiz gigabaýtda, on alty gigabaýtda şolaryň bary magnit tehnologiýalaryň üstünde düzülen. Ýa bolmasa, ýagny maşynlaryň motorlarynda-da magnitler bolýar, elektromagnitler zatlar. Şolaryň üstünde işledik. Ondan başga super geçirijileriň üstünde işledik. Super geçirijiler bu bir gyzykly gruppa materiallar. Olarda toga garşy garşylyk ýok. Ýagny tok ýitmän, ýitgisiz geçip bilýär şolaryň üstünden. Olam gyzykly materiallar. Ondan soň iň soňy indi Dýuk uniwersitetinde soňky işlerim meniň Günden energiýa almak ugrunda dowam etdi. Ýagny biz güneş batareýalaryny ýasaýarys, olaryň işleýşini öwrenýäris, olary nädip hasam gowulaşdyryp, hasam bir gowy şekilde Günden energiýa alyp biler derejesine ýetireris diýip, şol soraglaryň üstünde işleýäris. Indi Günden energiýa almak biziň öz Watanymyzda, Türkmenistanda nähili ulanmak mätäçligimiz barmy? Adamlar haýsy görnüşde ulanyp bilerler? Haýsy ýerlerde, ýagny haýsy işlerde ulanyp bilerler? Ilki bilen Türkmenistanda-da elbetde adamlar kalkulýator ulanylýar, hasap hasap ediji maşynlar. Bular, elbetde, şu ýyl Günden energiýa alýan batareýler eýýäm içinde bar. Ýöne uly mukdarda edil häzir ulanylanok. Sebäbi Türkmenistan, elbetde, öz nebiti, öz gazy bar, ýeterlik energiýa çeşmeleri bar. Ýöne häzir alymlaryň soňky hasaplaryna görä, dünýäniň nebiti, dünýäniň gazy tükeniksiz däl. Bularam belli bir nokatda gutarmaly ýa-da almagy kyn ýagdaýlara gelmeli. Edil şol nokatlara ýetmäkä ýöne adamzat başga energiýa çeşmelerine geçmeli. Şonuň üçin Türkmenistan hem edil dünýäniň bar ýurtlary ýaly şu täze energiýa çeşmelerine üns berip başlamaly. Haçanda nebit-gaz gutaranda bul ugurlarda işläniň giç bolmagy mümkin-dä, öňünden başlamaly. Türkmenistanyň şul ugurda işlemegini Öňe iterýän faktorlaryň birem biziň Türkmenistan, ýaňam aýdyşym ýaly, güneşli ýurt. Güneşli ülkämiz Türkmenistan diýäs-de, käbir ýurtlarda Gün energiýasy kän mukdarda gelenogam. Ýöne edil biziň Türkmenistanymyzda biziň ýerimizem kän, territoriýamyzam uly, Günem kän. Ýagny şul tehnologiýanyň geljegi Türkmenistanda bar. Gowy zatlaryň biri güneşden energiýa almagyň, günden gelýän energiýa arassa. Munuň üçin hiç zady ýakmalam däl. Hawa, sebäbi bir zady ýakaňda, bir himikady, nebit ýa gazy, mundan çykýan gazlar bar, mundan çykýan, munuň ýany bilen çykýan kä wagt ekologiýa zyýanly zatlar bar. Bu zatlaryň hijisi günden energiýa degişli däl. Hawa, Türkmenistan hem şu tehnologiýa üns berip başlady. Ylymlar akademiýasynyň birnäçe şul ugurda işleri bar. Men olar bilen hem tanyşdym.
Indi bu doktorlyk derejäňize Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda näçe ýyl sarp etdiňiz? Näçe ýyllap şu ýerde ylym aldyňyz? Indi doktorlyk işi üçin Amerikada umuman bäş ýyl möhlet berilýär. Ony irräk işiň şu güni bolsa irrägem gutarsaň bolýa, azajyk haýal gitse gijrägem gutarsaň bolýa. Men öz doktorlyk derejämi dört ýarym ýylda alyp bildim. Bul umuman irräk gutarylan hasap edilýä. Ýöne dört ýarym ýyldan soň doktorlyk derejesi bilen ylmy işiň gutarmaýa. Sebäbi sen Amerikada Bäriniň sistemasynda ondan soň postdoktory diýilýän bir iş bar, ýaňky doktorlykdan soňky ylmy iş tejribeleri bar. Men onam bäş ýarym ýyl bäri edip ýörün. Olam özüň professor bolup, meselem, işe başlamakaň uly gerek bir tejribe. Şonluk bilen men häzir Amerikada on ýyl bäri Amerikada. Hum, on, on ýyl diýýäňiz, indi on ýyllap öz ata Watanymyz Türkmenistany Elbetde küýsänsiňiz. Gidibem gelýänsiňiz belki, ýöne şol on ýyl uzak wagtda indi şol küýsemek duýgusy nähili sizde? Indi gaty gowy sorag. Tugşany dogduk depe diýerler. Men öz obamy terk edeliň bäri dünýäde iň gowy ýer obam ýaly bolup dur-da. Elbetde Türkmenistana gidesimiz gelýär. Wagt bolandan gidýäris hem. Ýöne bärde Amerikanyň bir ters ýanlarynyň biri dynç alyş üçin ýylda iki-üç hepde berýärler. Şonuň üçin her ýyl gidip bilemzok. Ýöne her ýyl gitmesegem her iki-üç ýyldan gitmegi gitjek bolup jan edýäris. Indi edil şu nokatda men Tasanyň rolunyň, uly rolunyň aşagyny çyzasym gelýär-dä. Türkmenistany küýseýänligimiz sebäpli TASA hem gatnaşýarys. Ýagny TASA-ny guraýanlygymyzyň birnäçe sebäbi bar. Ol elbetde ýaş alymlara goldaw. Ol bir hemme bir-birimizi bir goldamak, bir-birimizi tanamak. Indi oň ýany bilenem Türkmenistana gidenimiz ýaly bolýar-da, ine şu ýyl meselem TASA geldik, bir topar türkmenler bilen täze öz dostlarymyz bilen görüşdik. Edil küýsemeklige garşy çäreleriň birem şuň ýaly birek-biregi görüşip durmak, duşuşyk gurnap durmak. Hawa.
Indi gelejege tarap seredeňizde nämeleri planlaýaňyz?
Indi meň öz ylmy işlerim barada gürrüň berdim, eden işlerim barada. Biz, nesip bolsa men şu ýylyň Iki müň on altynjy ýylyň iýulynda Oklahoma ştadyna, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda Oklahoma ştadyna göçüp barýan. Ol ýerde Oklahoma uniwersitetinde professorlyk işini kabul etdim. Öňümizdäki awgustdan başlap şol ýerde professor hökmünde öz ylmy iş gruppamy döredip başladym. Öz laboratoriýamy gurup başladym. Meň geljekki planlarymyň içinde şol ýerde Gün energiýasynyň üstünde işleýän bir ylmy topar gurmak ýa-da energiýanyň çeşmelerini tygşytly şekilde ulanmagyň üstünde işle, olam bir öz planlarymyzyň biri. Şunluk bilen, şeýle ylmy topary gurup, Oklahomada başlamagy umyt edýäris. Hawa.
Bir giden ýollary geçip, tejribelenip, öz derejäňizi gazanyp, şu wagt işläp ýörsiňiz. Indi şu ýollary geçip, tejriýäňiziň, tejriýäňiz arkaly ýaşlara bolan bir maslahatlaryňyz barmy? Indi şu Amerika gelenimde ilkinji eşiden sözlerimiň biri ýaşulrak adamlardan-da, Her kim öz halaýan işini etmeli diýerler-dä. Eý bir göräýmäge bir ýönekeýje maslahat ýaly, ýöne şu ýerde ýaşap ýörşüme şony dogry kabul etýän-dä. Ýaşlara ilki maslahatym özüňiziň bir hyjuwyňyzy gözlemegi-dä. Her kim öz hyjuwyny gözlemeli. Men näme iş edesim gelýär? Men kim bolasym gelýär? Bizde Türkmenistanda-da şeýle ýagdaýlar bolýardy. Biz birinji klasa gidenimizden bäri birinji synpda Mugallymlar soraýardy, Kim bolasyň gelýär ulalsaň? Ol wagt biz üýtgeşik işleri bilmänimiz üçin köp kişi ýa kosmonawt diýerdi, ýa mugallym diýerdi. Ýöne edil şu soragy her kim özüne berip durmaly, näme, kim näme bolasy gelýär, kim näme iş edesi gelýär? Öz hyjuwyňy, öz söýýän işiňi tapmaly, ilki bilen. Sebäbi iş diýen zat, adam günde, her hepde, her gün şol işe gidip-gelip dur. Eger şol iş saňa kyn gelýän bolsa, halamaýan bolsaň, onda ol iş agyr gelýär. Ýöne öz söýýän işiňi etýän bolsaň, näçe kän işleseňem, ýadasaňam, şol işden hakykatdan bir içiň gysyp, bir bir nime bolmaýar-da, erbet ýadamaýaň. Şoňlulyk bilen ilki ýaşlara maslahatym, özüňiziň halaýan ugruňyzy saýlamagyňyz. Eger halaýan ugruňyz medisina bolsa, saglygy goraýyş bolsa, onda şol ugurda öz edip bilen bar bir işiňizi zähmediňizi görkeziň gaýrat ediň owa okuwlaryňyzy gutaryň iň gowy bolup bilýän saglygy goraýyş işgäri bolup çykyň eger halaýan ugruňyz kompýuter ýa informatika ugurlary bolsa onda ýene dänim şoň ugrunda bir köp işläň öz ýetip biljek iň ýokary derejäňize ýetiň Bu ilki bilen şunluk bilen özüňize özüňizi tanaň, özüňizi soraň, men nämäni halaýan, men näme etsem durmuşdan razy bolaryn. Soň galany has aňsat bolar. Hum.
Indi meň soraglarym şu wagt gutardy. Doktor Saparow bu gürrüňdeşligimiziň soňuna geldik. biziň bilen gürrüňdeşligi kabul edeniň üçin ýene bir minnetdarlygymy bildirýän. Köp sag boluň. Nesip bolsa gelejekde işleriňizde uly-uly üstünlikler dileýäs. Sizi has hem uly ýerlerde görmek isleýäs. Onda üstünlik dileýäs işiňizde.
Köp sag boluň, hormat edip çagyraňyz üçin minnetdarlyk bildirýän. Köp sag boluň.